Ċerti kotba jibqgħu relevanti minkejja l-mogħdija tas-snin u l-bidliet soċjali li ngħaddu minnhom. Bejniethom, dawn il-kotba jiffurmaw dak li nsejħulu kanonu letterarju. It-tim tagħna ltaqa' ma' David Aloisio sabiex isir jaf aktar dwar il-kanonu letterarju Malti.
B'kanonu letterarju nifhmu dik il-lista ta' kotba illi maż-żmien, għax proprju tkun għaddiet mit-test taż-żmien, tibqa' popolari tibqa' magħrufa man-nies, jiġifieri huma xogħlijiet letterarji li l-kittieba tal-lum jistgħu jkejlu lilhom infushom magħhom. Issa, b'kanonu letterarju mhux bilfors nifhmu imma dak li fehmet jien naf il-Knisja, pereżempju, meta kellha l-kanonu jiġifieri il-lista tal-kotba Bibliċi li magħha ma tista' żżid xejn. Sewwa, fil-kuntest letterarju, jista' jibqa' jiżviluppa, inaqqas u jżid. Ir-riċerka tiegħi fuq is-suġġett tkopri fil-fatt id-dibattitu internazzjonali fuq Il-kanun letterarju, tajjeb, id-dibattitu tal-kanonu u kif dan jista' jiġi applikat ukoll fil-kuntest letterarju Malti. Jiġifieri, minkejja li għandna storja relattivament qasira tal-letteratura Maltija, xorta waħda tista' Tara kif minn moviment letterarju għall-ieħor kien hemm mumenti fejn kellna wkoll ansjetà letterarja fis-sens illi kien hemm ġlieda għal post fil-kanonu, fil-lista ta' dawk ix-xogħlijiet illi jinħassu li huma aħjar minn xogħlijiet letterarji oħrajn. Issa bejn kull perjodu u ieħor, anke fl-istudju tiegħi, Osservajt illi kemm-il darba kien hemm din l-ansjetà kanonika, jekk nistgħu nsejħulha hekk, tajjeb, bejn dawk ix-xogħlijiet li t-tradizzjoni bdiet tgħidilna li huma aqwa mix-xogħlijiet tal-preżent, tajjeb, u bejn l-awturi li tal-mument li riedu, tajjeb, ejja ngħidu fis-sittinijiet, pereżempju, tas-seklu l-ieħor, l-awturi tal-mument illi riedu, Li xogħlijiethom ukoll jingħataw prominenza. Issa kif jingħataw prominenza? Hemm diversi modi kif ktieb, kif kittieb tajjeb, kif xogħol letterarju jsib postu fil-kanonu letterarju tal-pajjiż. Per eżempju, hemm dawk li jiena nsejħilhom il-kanonizzaturi, jiġifieri ħafna drabi jkunu studjużi, jkunu akkademiċi, jien naf Ġużè Aquilina, per eżempju, Oliver Friggieri, Illi dawn, fl-istudji tagħhom, jisselezzjonaw, jagħżlu, tajjeb liema kotba għandhom jingħataw prominenza jew le, liema kittieba għandhom jingħataw prominenza jew le, ġifieri b'mod awtomatiku dawn jinkludu u jeskludu lil oħrajn li ma jistudjawx u li ma jagħtuhomx prominenza. Mod ieħor kif Kif ktieb, kif kittieb jidħol fil-kanonu huwa, per eżempju, permezz ta' antoloġiji, għax jiġi inkluż fi ktieb li jiġbor siltiet jew jiġbor poeżiji, tajjeb, għandna diversi eżempji fil-istorja tal-letteratura Maltija. Jien naf anke Father Peter Saracino N'Glott, per eżempju, ġabar diversi poeti li għażilhom hu għax ħass li huma denji, li huma, ejja nużaw it-terminu, kanoniċi ħaqqhom post li jkunu f'kanon letterarju Malti, tajjeb. Mod ieħor, aktar prattiku forsi, huwa meta jkun hemm bordijiet li fil tas-sillabi li jagħżlu l-kotba għall-iskejjel. Tajjeb, jiġifieri b'mod awtomatiku jien naf li 'l Dun Karm jekk għażlulu l-poeżiji tiegħu għall-iskola qed jagħmluh aktar popolari man-nies. Tajjeb jiġifieri awtomatikament poeta li forsi jkun tajjeb imma ma jingħatax attenzjoni biżżejjed mill-kanonizzaturi, sewwa, sfortunatament jitwarrab. Jiġifieri jien fl-istudju tiegħi wkoll qgħadt attent biex nara fejn kien hemm mumenti fejn twarrbu xi kittieba. Per eżempju, jien naf fi żmien Aquilina, U anke qablu, le, kien hemm mumenti fejn twarrab jien naf kittieb kbir bħal Ġwann Mamu. Tajjeb li maż-żmien u mbagħad l-akkademiċi ta' wara indunaw li dak kien żball li għamlu kanonizzaturi oħrajn ġie rikonoxxut mbagħad ħafna iktar tard wara mewtu fil-fatt. Il-kanon letterarju hemm min jarah bħala lista magħluqa Imbagħad hemm, iva, in-naħa l-oħra tal-perspettiva. Hemm min jarah, u jiena kif spjegajt ftit ilu, jiena narah, iva, bħala lista miftuħa, fil-fatt. Meta tgħid lista magħluqa, ħa tistenna dik l-attitudni anti-kanonika min-nies, jew minn ummietla tal-letteratura, jiġifieri aħjar mingħajrha, l-idea tal-kanonu. li hija attitudni li ma ttihomx tort, jgħidulek jiena rrid nikteb, jiena rrid insir popolari, jiena rrid li xogħlijieti jiġu rikonoxxuti mill-qarrejja u mill-kritiċi u allura jien kontra l-idea ta' kanonu magħluq, riġidu. U għandhom raġun, fl-opinjoni tiegħi, jirreaġixxu b'dak il-mod. Imma jekk inti żżomm f'moħħok li l-kanonu huwa lista miftuħa, Tajjeb, hemmhekk tista' tiskopri funzjoni importanti ħafna tal-kanonu, il-funzjoni ta' gwida. Ġifieri kanonu jista' jiggwidak, għax il-ħajja hija qasira ma tistax taqra kollox, tajjeb, jista' jiggwidak,